Hemmäňize salam. Men Ataş Mämmedow. AutoCAD wideo kursumyzyň ikinjisine hoş gördük. Bu gün siz bilen e, gysgaça polar we kartezian koordinata sistemalaryny görüris. Aslynda has düýpli Düşündirmek niýetim bardy, ýöne töweregimdäki kişileň hem maslahatyndan, hem öz hem öz netijelerime görä, kän ulanylmajak ýa-da kän size peýdasynyň degmejek metodlar bilen wagtyňyzy alman size has ulanyp biljegiňiz, has size kömegi degip biljek metodlar bilen dowam etmek isleýän. Şonda-da gysgaça biz koordinata sistemalary barada pikir edineliň. Kartezian sistemasy barada aýtsam, Kartezian sistemasy şu hili logikasy bar. Meselem, şu ýerden men çyzgy çyzdym. Şunuň ýaly kartezian sistemasyny bilýänleriňiz bar bolup biler araňyzda matematikada ulanylýan kartezian sistemasynyň edil özi. Şu ýerde hem görşüňiz ýaly x ugry boýunça we y ugry boýunça belli nokatlary birleşdirmek bilen çyzgylary we grafiklary emele getirýär. Meselem, Şu ýerde görýän bolsaňyz, şu ýere biz başlan. Şu ýere e, bir diýsek, şu ýere iki diýsek we şu ýere üç diýdik. Yes, tema boýunça şu ýere bir, şu ýere şu ýere iki diýdim. Şu ýere 3 diýdim. Şu kartezian stemmasy x-däki we y-däki belli nokatlary saýlap, belli bir nokat e, döredip, şol nokatlaryň birleşdirmesinden emele getirýär. Meselem, y boýunça 1 ýokaryk gitdim we x boýunça 2 ýokaryk gitdim. Ýa ýokaryk bolmaň astynda çepe saga ikisiniň hem gabat gelýän belli nokatlary. Meselem, şu nokady saýladym. Şu nokatdan men X boýunça bir gitmek isleýän, Y boýunça-da iki gitmek isleýän diýdim. Şeýleräk bir çyzgy emele gelýär. Bir X boýunça gitdim, Y-de iki boýunça iki bölüm gitdim. We şu ýerden biziň elimizde şeýleräk bir çyzgy skemasy, has dogrusy çyzgy emele gelýär. Ýani şu hili has düýpli düşündirilmesi gerek bu hili temalaň. Ýöne şular ýalak bir zat bar. Hiç hili ulanylmaýan has köne, has yza galan bir sistema. Esasan matematikada ulanylýan bolup biler ýöne çyzgy programmalary üçin has hem biz üçin aňsat bolmadyk bir metod. Çyzgylary bozdum. Delete'e basdym. Polar koordinata sistemasyny size mysallar bilen düşündirdim. Polar koordinata sistemasynda şular ýalak maglumatlary biz kompýutere bermeli bolýar. Näçeräk ýol gitmek isleýändigimizi we haýsy ugra gitmek isleýändigimizi. Meselem, islendik bir nokady saýladym. we bäş ýüz milimetr gitmek isleýänmi we soň taba basdym derejesini bermek üçin x temmasy boýunça nol diýdim we gören bolsaňyz şular ýaly bir fakt bar çyzýan çyzgyma nol dereje beren ýagdaýymda x x ur bilen şol bir ura gitdi bu diýmek bolýar alýan referansyny X ugruna görä alýar. Meselem, men şu ýerden bir çyzgy çyzsam, bäş ýüz diýdim. Tap, kyrk bäş dereje. Şul çyzgy şu x, e, y çyzgysyna görä däl ýa-da başga bir çyzga görä däl, ugra görä däl, şu x ugruna görä referansyny alyp, şoňa görä şol çyzga görä kyrk bäş derejelik bir ugur saýlaýar özüne. Kartezian we polar koordinata sistemalary aslynda has könelişen sistemalar, metodlar. Has döwrebap çyzgy ugurlary, çyzgy metodlaryna garanyňda kän wagtyňy alýan, düşünmesi has kyn bolan metodlar. Dogry, matematikada, astronomiýada ýaly ugurlarda giňden ulanylýan bolup biler, ýöne bizde AutoCAD üçin, has dogrusy, çyzgy programmalary üçin biziň isleglerimize has dogry, has anyk jogap berip bilýän metodlar gerek bolýar. AutoCAD-iň içinde çyzgy gurallary, çyzgy metodlary bar, gowy işleýän sistemalar bar, has anyk, dogry we ýeňil. Meselem, biziň bu bölümde görjek funksiýalarymyzdan esasan iki bölümden ybarat, olar hem öz içinde iki Funksiýa iki buýruga bölünýär. Şu ýerde grid we snap mod bar. Şu ýerde orta we polar stemalary bar. Şu ýerden biz gelýäs. Ilki bilen yzygiderlikli şu çepden saga dowam edeliň. Grid mod. Grid mod näme? Grid mod şu arkada görýän ýatyk we dikligine geçýän çyzgylary aňlatýar. Grid modyň aslynda iki sany peýdasy bar. Grid mod birinjisinden bize, meselem, islendik bir çyzgyň ýa-da islendik bir modeliň bize wizual tarapdan dikmi ýa-da ýa, e, gyýşykmy, nä haýsy ugurdadygyny bize görnüş tarapdan referans almagymyza kömek etýär. Meselem, gelip men grid mod ýapan ýagdaýymda Ýani bu maňa gönem gelip biler, gyşygam gelip biler. Belli bir referansym bolmansoň men mundan anyk netije alman bilerin. Ýöne gelip men grid mody açan ýagdaýymda hä diýýän şul arasy has ýakyn, şu geçýän çyzga görä bul arasy has uzak. Bu maňa wizual tarapdan, görnüş tarapdan bir referans almana kömek edýär. We ikinji peýdasy şu, grid moddaky Şu arada görýän dört durşuklaryňyz, çyzgylaryňyz, şu kesişim nokatlary, ýöne şeýle boýaýylan çyzgylar ýa-da obýektler däl. Meselem, gelip men snap-y açan ýagdaýymda şular ýaly bir peýdasy bar. Men gelip line diýen ýagdaýymda, islendik bir çyzgy çyzmak isleýänimde, şul dört durşuklaryň kesişim nokatlaryndan, aralaryndaky geçýän nokatlardan

Kartezian koordinata sistemasynda çyzmagymyz has kyn bolýar. We bize işi kynlaşdyrýan zatlar däl, has aňsatlaşdyrýan zatlar gerek. We görýän bolsaňyz şu ýerde measure diýdim. Distance diýdim. Şul arasynyň 50 mmdigini görýäs. Bu 50 mm 5 bölege bölünen ýagdaýynda her bölümleň arasyndaky uzaklyk on milimetr. Biz bulary üýtgedip bilýäsmi? Elbetde üýtgedip bilýäs. Öz gerekli çyzgylamyzy çykarmak üçin has biziň işimizi aňsatlaşdyrmak üçin biz olary üýtgedip bilýäs. Şu ýerde aşak Seredip duran okuň üstüne basamyzda Snap Settings bar. Şu ýerde görşüňiz ýaly Grid moduňam, Snap moduňam öz sazlamalary bar. Hersiniňki aýry, meselem şu bölüm Snap-yňky, bu bölüm Grid-iňki. Dört burçluklaryň arasyndaky çakyşma nokatlary almak üçin bize islendik sazlamalary mümkinçilik berýär. Meselem şu ýerde görýän X stemamyz. X we Y stemamyz biri-birine deň bolýar. Hawa üýtgedip bilýäsmi? Hawa üýtgedip bilýäs, ýöne maslahat beremok, käbir sazlamalarda ýa-da käbir çyzgylarda has işimizi kynlaşdyrýan ýagdaýa gelýär. Meselem, şu ýere geldim, bäş diýdim. Enter basdym. 1 minut. Şu ýerde gören bolsaň, 5-i üýtgeden wagtym, ýani men ýaňy diňe şu wagt 5 üýtgetdim, x temasyny üýtgetdim we görşüňiz ýaly y hem şoň bilen bilelikde üýtgedi. Meselem, şu ýerde görkezeýin. Şu ýerde 5 diýdim we şu ýere geldim, klikladym we aşaky y bölümine-de gelip basdym. Diňe şu wagt men şony basyp üýtgedemok. Şu bäşe görä aşakdaky ýe hem göni şoňa görä üýtgedi. Oň sebäbi şu ýerdäki Ecall X and ýe Spacing bölümi açyk bolanlygy üçin. Şu bölüm ýapyp biz şu ýerik on bäş bu bölüme ýigrimi ýa-da bäş ýüz ýigrimi hem diýip bilýäs. Entere basym. Hani görşüňiz ýaly üýtgedi. Aralaryndaky uzaklyk. Geldim. Snap mode diýdim. Häzirlikçe 5 diýdim. Şu ýerde görýän bolsaňyz, meselem, arasyndaky biz 5 diýenimizden soň arasyndaky uzaklyk üýtgedi. Biziň şu çyzgymyz nä çyzgymyň uzaklygy 50 mmdi we aralarynda 5 gutujyk bardy we şu ýerde görşüňiz ýaly gutujyklaryň sany artdy. Her biriniň arasy bäş millimetr bolandygyna görä şu ýerde on sany gutujyk bar. Geldim. Gristal bölüminde öňki 2010-njy ýyldan öňki görnüşdäki grid mod açyk bolýar. 2010-njy ýyldan öň nähili diýseňiz, şu şekilde görkezeýin. has nokatlar bilen ybaratdy. Has nokatlardan, ýagny şu ýerde görýän dört uçjuklaryň arasyndaky kesişim nokatlary çakyşma nokatlaryny görkezýär. Line diýsek, nokatlardan edil biz aşakdaky bolşy ýaly belli çyzgylary, belli grafikleri çykaryp bilýäris. Geldim. Grid snap, rectangle modul, izometrik snap. Bular aslynda ýene şu bölümdäki bolşy ýaly has öňküleri ýatlatýan bölümler. Öňki diňe iki ölçegli çyzgylar, tehnik çyzgylar çyzyp bolýan döwründe izometrik snaplar hem bardy, ýöne indi Üç ölçegli modeller hem edip bolan çünki hemdir ulanylmaýan bölümler. Grid behavior. Bu bölüm şu ýerden saýladym. Adaptif. Açyk ýa-da ýapyk bolan ýagdaýynda näme gitgänini size görkezeýin. Şu wagt açyk ýapdym. Şu ýerde görýän gridlerimiz ýakynlaşdygymyzça şowur ölçeglerini saklaýar. Görşüňiz ýaly. Ýa näçe ýakynlaşaýyn? Şular ýaly ululykda bir sany gutujyk bar. Ýöne şu ýerden men öçüren ýagdaýymda ýakynlaşdygymça ýa-da uzaklaşdygymça üýtgeýänini görýän. Näçe uzaklaşsam belli bir ululykdan kän geçenok. Meselem, şu ýere geldim, top diýdim. Şoňa görä, ulaldyp ýa-da kiçeldenimde Şoňa görä öz şeklini üýtgedýär. Gysaçarak snepler hem gridler şeýleräk. E, orta mod we polar tracking mod. Orta moduň şular ýaly bir aýratynlygy bar. Orta mod açyk bolan ýagdaýynda şu ýerden line aldım. Islendik çyzgylary çyzmak istesek, diňe x we y stemmasy boýunça çyzyp bilýäris. Meselem, diňe ýokaryk aşak, çepe ýa-da saga, islendik bir ölçeg ýa-da başga bir zat girip bilemzok. Diňe ýok, X we Y sistemasy boýunça, X we Y ugurlary boýunça çyzgylary çyzyp bilýäris. Şu ýerde görşüňiz ýaly. Geldim etdim. Polar modda belli bir şu ýerde görşüňiz ýaly belli derejelerde çyzgylar çyzyp bilýär. Meselem, kyrk bäş, togsan, ýüz otuz bäş. Ýagny kyrk bäş derejelik, kyrk bäş derejäniň esseleri inkremental, ýagny artyp gidýän sanlar, derejeler bilen çäklendirilen. Meselem, şu ýerden line diýdim. Geldim. Şu ýerde görşüňiz ýaly noly aldy. Ýa şu ýerden Kyrk bäşe geldi. Togsana geldi. Ýüz otuz bäşe geldi. Şu ýerde görýän çyzgymyzyň saýlan ýerimizden, mausymyzyň duran ýerinden dowam etýän ýaşyl çyzgy biziň şol derejelerdedigimizi görkezýär. Meselem, gelip bäşlik awtobusy nol, on, Bäş, ýagny bel, bäşiň esseleri bilen artyk gidýän çyzgylar çyzmamda ýaraýar. Meselem, şu ýerde on bäş diýdim we kyrk bäş enter diýsem, şu ýerde görýän çyzgymyz şu x ugrumyzyň gidýän ugrunyň bäş dereje ýokarsy. Arasyndaky dereje bäş dereje bolýar. Geldim, bozdum. Eger biz Şu ýerde görýän derejelemizden başga bir dereje bermek islesek, meselem, şu ýerde görýän on dokuz ýok ýa-da on ýedi ýok. Olary bermek islesek nähilek bolýar? Şunuň ýaly, şu ýerden additional angles saýlap, new diýip, biz islän derejämizi ýazyp bilýäris. Meselem, ýigrimi ýedi dereje ýazmak isleýän. OK diýdim. Şu ýerden başlap

elli dört dereje şu ýerde çyzygy çekdiler we esseler şeklinde gitýär. Biz geçerak gridler, osnetler, ortamod we polar sistema şeýleräk. Bu bölüm biraz siz üçin içi synç bolan bolup biler. Ýöne bu bölüm giriş bölüm hökmünde. Bu bölüm siz üçin biraz içi synç bolan bolup biler. Ýöne şular ýaly bir hakykat bar. AutoCAD-i has dogry bir şekilde öwrenmegimiz we has dogry bir metodlar bilen işlemegimiz üçin başlangyç derejesinde gerekli bir sapakdy. Geljek bölümlerde görüşýänçäk sag boluň.